A lo awm khawpin ka hria tawh ber a ti a, chu Buatpuii hian a tawp khaw tawp ber tur a ngai la. Mizoram khaw tawp ber te kan han tlawh thei hi lo awm khawpin ka hria a, hei kan inthlan tur hi kan hria vek a, khaw en nu a kan inthlang tawh a. Politics a intlansiak na tih tawpin kan bei a, lutum lama te a champion chu zpm kan ni tih khawtlangin kan hre vek a ram in kan hria a. Chumi hnuah chuan helaiah Sinlung Hills ah inthlanna awm leh dawn a, khaw en nuai inthlan an ni tawh vangin tute nge development ah a tha ang, tute nge lip Jesuh kha tharlo bialah hian tute nge kalphung thara kan kalpui tur te tih hi chiang takin kan hriat te pawh a thain ka hria a. Chuvang chuan helai khawtlang mipui te pawh hi lo chhang hara khuaen hnu kan inthlang a ni tih hi hria a, thih tawp lo chhuah a. Helai khawtlang hmasawtna tur atana zpm Candidate hmuanpuia hi lo tan rualpui turin kan sawm duh chauh a, hei kan ṭang ruala HPC te nen te ram hmasawn na tur a ni tih hria a, a khawtlang te pawh he khawtlang tan, he ram tan ti a, pawl pawl sawi lo a, tun hunah chuan he khawtlang hmasawn na tur atan hian ṭang ho turin kan sawm duh chauh a, a chhan chu sorkar a ding tawh a. Sawrkar thawhpui theitu tur party, sawrkar thawhpui tur kan candidate te lo hrethiam a, an tha lo ti chak turin kan sawm bul cho a. Hei zpm kan han sawrkar ah thil tam tak, hmasawnna tam tak a rawn inher chhuak mek a. Chung hmasawnna ti hmasawntu tur atan chuan leh chung ruahmanna ti hlawhtling tur atan chuan tukin zing a. Helai rawn kal khawm te leh kan thuthleng paka te pawh hianin theitawp min lo chhuahpui turin kan sawm duh cho a, he zpm sawrkar hianin mipui sawrkar tiin kan invuah a, chu mipui sawrkarah chuan inthlan hma kan lo sawi tak ang khan work order kan sem dawn kan ti a, tunah pawh work order a mau leh chu sawhthingte, Ai engte mun piate marcha te leina tur atan cheng vai bel chhe sang nih zahnih chuang kan dah a ni. Vai bel chhe khat hi a tam khawp mai nuaih sa a ni a. Helai khawtlang ah hian vai bel chhe khat a lo lut ang em awk a ti. Chuvang chuan. Heng budget a sorkar ina thingtlang mite hmasawt vena tur atana, zokhua lam tena hmasawtna chak tak an kalpui theihna tur atana ruahmanna siama hi a tam thei ang ber in lo hai chhuah ve theihna tur atan tukinah hian kan candidate kaltlangin kan rawn sawm duh cho ni. He ruahmanna hi a tir atanga kan aupui kha a ni a, kan thawhpuite kan party Dangte ka thei lo an ti a, a thei zia chu tunah chuan vat che ta lo lang ta a. Hei hi kan ram atana thil thar a ni. Kut hna thawktu kan ramah hian za sum sarih tiin kan au kan au a, vat che ta ang tan che khat pawh kan dah ngai lo. Tunah chuan vai bel che che nih mai ni loin hand holding kan ti a, chutah pawh chuanin vai bel che che chuang kan dah a ni. Chu chu kan kut hna thawkte a lo thar tam deuh a, A sawm bawl a tur, ruahman a tur a ni a. Chu mai chu la ni lo, chu a ai awlsam zawk chuan siam pa case kan ti a. Chunga te pawh chu hetia dil tawp a, kan mamawh zawng ang te dil hmuh theih na a ni. Chutiang chuan he sawrkar hian tun hmaa party bila budget an inchua an ei zo ang kha ni loin, keini chuan Zoram mipui tena Kan budget a nih angin zpm budget a ni lo a, Zoram mipuite budget a nih angin kan budget a hi a nihna tur angin a kal dawn a. A kalna tur bulah Zoram mipuite'n a taih mah mah a thawk tam tak thlan tui far dim apiangin he budget a hi an changnghan dawn a ni tih hi kan lo tlang au hla takin a rawn thleng ta a. Chumi tih lawh tling tur chuan helai khawtlang mipui te pawh hian dik tawp lo chhuah turin kan sawm duh cho a, hei kan ram in kan mamawh em em tur a intoh del turin hma kan la a, tui vai te pawh khuah kan tum a, mahni lah te pawh a fusa rual te nen kan han en a, tui vai kan khuah chuan nang ni te pawh a zar zo tu tur kan ni, tunah chuan electric power hi kan hmanna tlem em em a. Eng atan leh kan chawhmeh dah thatna atan hian kan hmang tlangpui a ni rua, a thenin insuk nan kan hmang a. Zpm sawrkar ah chuan eizawmna atan a hman tir kan intum a ni. Chumi tur chuan ruahmanna kan siam a, kan lei lette te pawh hi tuna mihring te rang te rangah tih hi a chak lo a, mechanizing Hahdam takin zau tak, lawk tak, tha tak thartu in ruahmanna kan siam a, chu mai chu la ni loin zau pui ni chite pawh kan kalpui dawn a. Tunah chuan hemi kan thlai thlan bika te hi kan han target bik anga, chumi zawh chuan zau pui ni chite pawh kan la kal ang a. Chutah chuanin he khua hianin enge a ni a tha duh, enge a ni khawpuar hianin tih kan duh. Ngaihtuahna fim tak helai bialtute nen kan la sawi tlang ang a, a mau erawh chu thlai thlan teuh hi a tha kan ti lo a, helaiah vaimim inching a nia maw, tomato inching a nia maw, alu inching a nia maw, khawkhatin insawmli sawmnga tal inching ula, Aizawl atangin tomato lei dawn awm a nih maw, vaimim lei dawn awm a nih chuan khawpuara enge tha ka hre lo, chumi tha chu. Aizawl atang pawn a khar chuang in emaw khang ho in an rawn hriat theihna tur a tan chuanin helai khawtlangah hian a awm a ni tih an hriat a ngai a. Chumi tur chuan heng kan policy hria U Muanpuia te pawh hi in lo thlan thleng chuan khang ho man a dek an nei tlang thei dawn a ni tih helai khawtlangin a inhriat hi a pawi mai ka hria a, chu chu kan sawi duh a. Hei. Sorkar nen a innghat lo teh kan tia a nuih zat tlak ang reng a. Nizanah HPC Secretary an sawi a, Paper rim khat lei dawn pawn sorkar phalna a ngai leh tih hi independent te, direct funding te kan sawi a, kum tam tak kum sawm thum dawn Autonomous District Council lo ni tawh Chakma District Council pawn mla pahnih an nei chung pawn direct funding an la ti thei lo a ni. Helai sinlung chu mahni lawkah hei vawi tih kan inthlan na tur a ni a, direct funding kan ni te an ti a, leh hriat lohna hian min ti a ve thei a, an hriat lohna avang zawk a ni tih kha kan hriat tiangpui a, kan khawngaih zawk a ni. Chuvang chuan sawrkharah he development hi a inngata, he development ti tur chuanin, sawrkar tha chakna a ngai. Chuvang chuan sawrkar tha chakna hmang theitu tur kan kan i rek hi a tha lo ti chaka thei tawp chhuah a, hma la tur leh kan tawngtaina te pawh a lo sia a, engkim ti thei Pathian hnenah kan kawl tir ang a, helai khawtlang hmasawnna tur atan leh helai khawtlang hmangaihtu lal lal lai atanga helai khawtlang lo awptute inhriat thleng a, helai.